Jo, de Bennett huet vun engem Special Guest geschwat, ma haut sinn ech et, de Blackstar vun Team Lëtzebuerg. An ech man natierlech mäin Lieblings-Pokémon äh, op, an zwar den Sylveon, hei am Dark Sylveon Set, wat zur Zäit äh, ronderëm 26 oder 25 Euro pendelt. An äh, jo, ech loosse mech mol iwwerraschen. Ech sinn elo net sou Expert an de Pokémon-Kaarten, mee ech hoffen, ech mat dat awer ganz richteg hei sou. Jo, da kucke mer enk op d'Récksäit, an zwar mat engem schéine Sylvion, an da kréie mer halt e puer Kaarten do dranner, eng Foil-Promo-Kaart vum Dark Sylvion, eng Oversize Kaart, déi sinn och mega cool, dann hu mer do 4 Celebration Card Booster, wou och nëmme 4 Kaarten dra sinn, an dann hu mer nach enker zwee Boostere vum Pokémon Trading Card Game. en Informations Sheet an dann nach de den Code den natürlich dir erlese könnt. So ich denke mir mal mod op also ich mein net so oft guck man Sachen op der Techt kann sinn dat ich mech e bëssen domm ustellen also silo net den Expert am Unboxing me tap dat köcht geht op ich hoffe de Ben will se net halen well futti man dann i ze bli so. Okay, da kuck mer mol. Also derbäi hu mer décke fette Plastik mat dem Stuff drop an dat Information Sheet. So, schmeiss mer och wéi beim Ben am Video op de Bueden. Jo, Dark Sylvian Explanation, iergeps mat Team Rocket steet do. Okay, dat ass warscheinlech bësse Lore, also ween et wëll, kann sech enker duerchliesen. Ech halen décker d'Kamera. So. Dat wëss a Bescheed. Ja, ech hu mer och e klenge Pinzetter hei matbruecht. Dee bréngt eis dann e bësse Gléck beim Pullen. Naja, da maache mer dat Ganzt mol op. Weess lo net a wénger Reiefolg mer dat duerchginn. Ech menge mir huelen eis direkt d'Promokaart mol an de Grapp. Hu mer do iergendwou. Déi ass hei eenzel. Sou, tipptopp. Jo, dann hu mer do d'Promokaart, nämlech den Dark Sylveon. Mega schéin, hunn ech och schonn doheem, krut ech schonn vun deem een oder anere geschenkt. An wéi gesot, elo zum Spill oder esou oder der Seltenheet kann ech näischt zielen. Ech hoffen trotzdeem Äech gefält se genau esou wéi mir. An dann hu mer dat, dat ass halt mega cool, dat hu mer bei Yu-Gi-Oh! Zum Beispill net, eng risen Giant Kaart, also an déi ass och nach Foil, mega cool. Also dofir lount et sech de Set ze kafen, definitiv. Ech hunn déi och doheem an déi hänkt schéin u menger Mauer. Wonnerbar an deemnächst och an mengen Streams. Ok, da komme mer zu de Boosteren. Ech weess elo net wat Iech do méi interesséiert. Ech mengen mir maachen déi Celebration Boosters op an dono huele mer eis déi zwee ganz Standard Boosteren. Kann Iech elo leider och net soen wat den Ënnerscheed zwëschen den zwee Boosteren ass. Mee hei hu mer scho mol e Gulurok drop. Dat ass, mengen ech, bei Pokémon guer net sou schlecht. Ah jo, an hei hu mer natierlech déi legendär Kaart. De Code, deen halen ech dann emol esou an d'Kamera, oder esou? Jo, esou. Voilà, tiptop. Ma wien se wëll, ka se kréien. Den éischten ass vir. Grüße an Dino. Ok, dann leeë mer dat elo mol alles op d'Säit. Da fänke mer un mat dem Celebration Pack. Also do si lo nëmme 4 Kaarten dran, dat heescht do maa mer lo de Kaartentrick net. Ech weess lo net ob deen iwwerhaapt bei deene Boostere funktionéiert. Oh mei, an do sinn och nach esou Geschenkgutscheinkaarten dran, dat heescht den Dino-Saz kënnt nach e bësse méi oft vir. An do hu mer schonn eng schéi Kaart gesinn, déi huet se warscheinlech nach net gesinn. Mee hei ass dann direkt d'Codekaart, wien se wëll kann se kréien. Éischten ass fir, ech weess net op den QR-Code erkennbar ass. Freet och déi lee mer dann mol hei hinner. Wann se net erkennbar ass, schreift einfach an d'Kommentare, dann den éischte kritt se dann privat geschéckt. Sou, dann hu mer den Palkia als Waasser-Pokémon. Ok, do sinn ech lo bësse verwirrt, ech hu geduecht Palkia wär en aneren Typ, mee ok. Schéinen Artwork, ass och e Foil an natierlech mat dem Pokémon 25 Logo drobber an och en Dialga. Oh direkt e gudde Booster mat engem Stol Dialga. Ok sou kennen ech Dialga ganz schéin an deen ass och mega süß. Ech weess net wéi genau wéi deen heescht Cosmeon. oder Cosmoem an mega cool mat der Trainerin, Lilly huet déi geheescht. Wierklech coolt Artwork an dann hu mer Ballon Pikachu, deen ass och cool. Ech mengen deen ech beim Ben och scho puer mol am Classeur gesinn. Maja dann huet e lo nach een. Ass och e Full Art mengen ech nennt een dat. Mega cool. Ech kucken emmer, ech mengen hei sinn awer keng Dino, ech froen eng Kéier kuerz d'Regie, sinn do Dino. Ditto gin et hei keng ne. Ok et gi keng Ditto Kaarten. Dat ass och eppes dat kenns de vu Yu-Gi-Oh halt guer net, dass de einfach eng Kaart sou erof zitts an dann hues de eng ganz aner Kaart drënner. Dat hunn ech déi éischt Kéier och elo bei Pokémon misse materliewen an wéi gesot dat fannen ech e komescht Feature. Awer hei gëtt et dat dann net, dat heescht, do muss ech elo net drop oppassen. Sou, elo hu mer den Zekrom. Dee gesäit och mega cool aus, ass och eng Foilkaart. Déi sinn alleguer Foiler an deem Set. Ech weess elo net, wat hei garantéiert ass, mee mir hunn anscheinend nach e Palkia-Code an en, oh, elo hunn ech scho gespoilert, mir hunn och e Professor Eich an enger spezieller Raritéit, déi ass sou kriseleg. Ass dat speziell? Okay, dat ass anscheinend eng nei Kaart. Also tipptopp, dann leeën mer déi mol op d'Säit, well déi gesäit wierklech insane aus. An natierlech de Full Art Pikachu, deen am Bësch sëtzt an an deem uralen Design vun den nonzeger Joren. Mega cool, den Chonky Pikachu. Weess ech och lo net, ob mer deen hunn, awer ech leeën dee mol och heihinner. D'Regie kuckt dat no, ob déi Kaarten eis gehéieren oder net. Sou, an dann hu mer nach eng Kéier de Code. Ween wëll kann se kréien, éischten ass vir. Ma dat war jo bis lo scho guer net sou schlecht, bis op den duebele Palkia, mee dat ka jo nach besser ginn. Oh Gott, lo kréien ech de Booster hei net op, sou geet dat dach lo maachen. Geet mer leed wann ech do esou bëssen. Sinn lo net den Unboxing Dude deen domat sech auskennt, sou ech leen och déi Busse mol op d'Säit, well déi klasse bei mer vläch jo lo nach. Sou an dann hu mer rëm d'Codekaart, wien se wëll kann se kréien, éischten ass vir. An da kucke mer, dann hu mer en Yveltal, dat ass och e mega coolt Pokémon an den Artwork gesäit och net schlecht aus. Dann den äh, Zernias. Okay, et kënnt mer so vir, wéi wann déi Legis ëmmer beieneen am Dënge sinn, mee den Zekrom war och net. Mee hei si vill Legis dran, kann dat sinn? dat kënnt der mer jo och an d'Kommentaren enker schreiwen. Also deet mer leed, wann de Blackstar guer keng Anung huet, mee sorry, awer den Zekrom, dat do weess ech deek säit den Nice aus. Dat gefält mer zimmlech gutt. Och rëm eng mega cool Raritéit. Äh, bei Yugi giff een halt Ultimate dozou soen, bei Pokémon kann ech iech dat awer leider net soen. Sou, dann hu mer d'Lunala, dat ass och de Cosmeon seng Weiderentwécklung, och mega cool an och mam Lily am Hannergrond. Coolen Design. Ech hoffen d'Kamera focust och an net dass alles verschwomm ass, dat wär och e bësse schued. Ech hunn déi gläich Kamera bei mir doheem an ech muss soen ech sinn déck zefridden. Kloer, heiansdo ass de Focus bësse komesch, mee am grousse ganzen, also fir remote, ech spillen hei. Do mat Häckchen. Actually remote rules geet dat awer duer. Sou, dann hu mer erëm d'Codekaart. Ween se wëll kann se kréien. Echen ass vir. An och entziffere kann bei der Opléisung. Sou, an da kucke mer hei ran. Mir hunn Kyogre, mega cool, oder Kyogre, ech weess net. Als Kand hunn ech ëmmer Kyogre gesot, fir mech war dat Kyogre. An derbäi ass nach eng Pokémon Trainerin vun Team Aqua. Cool. Dann hu mer et nach eng Kéier den Xerneas. Ok, dat ass e bësse schued. Oh! A ween hu mer dann hei? Reshiram an der Full Art Ultimate Rare, soen ech elo mol dozou. Oh, dat ass insane! Déi leeë mer elo mol heihinner, well kuckt Iech dat un, déi zwee beieneen, dat ass jo genial! An dann nach eng Kéier Professor Eich am Full Art an och an deem. Jo sou Griselware nennen ech dat elo mol, also wierklech cool. Wéi gesot ech denken dat sinn nei Spulls. An elo komme mer zu deenen zwee ganz normalen TCG Boosteren. Do kënne mer de Kartendrück ofwenden, ech hoffen dass ech dee elo net verkacken. Ok lee mer lass. Sou op normal leien d'Karier sou drop, wann ech se hannen opman Da gesinn ech näischt. Oh, Moment. Leien déi lo falsch dran oder ass dat lo falsch? Ah, keng Ahnung, ech leesen net, ech kucken och net drop op. So, dann hu mer erëm d'Codekaart. Wee se wëll, ka se kréien. Éischten ass vir. An elo, dat hunn ech jo geléiert, mir huelen déi 4 éischt Kaarte vum Déngen. Leet déi hei drënner an dann hu mer normalerweis d'Vollkaacht hei droer. Dat misst sou funktionéieren. An wa mer hei meng ech d'Energie gesinn, dann hu mer alles richteg gemeet. Ok, dann hu mer eng Dark Energy. Oder ass dat Psycho? Oh, ech weess et net, keng Ahnung. Sou, dann hu mer den Durant, en Käfer-Pokémon. Ech muss leider och soen, ech kennen déi nei Pokémon alleguer och net sou gutt. An dat do ass leider en neit Pokémon. Dann hu mer hei de Mustard, dat ass anscheinend eng Trainer-Kaart. Ok, interessanten Design. Kennen ech zwar och lo net, wees net wou deen hier kënnt, awer hatt kenne mer. Ja, hatt kënnt aus der zweeter Gen, huet ee missen duerch de Bësch retten an et ass Cheryl op englesch. Ok, ech weess och lo den däitschen Numm net méi. So, dann haben wir einen äh, Murkrow, ich meine, den heißt Gramux auf Deutsch, und den ist auch mega cool. Der gefällt mir ganz gut, das war ein cooles Pokémon damals in der Johto-Region. Oh, und den hier kenne ich auch, der Salandit, den ist auch mega cool. Habe ich selber gespielt an der Gen 7 und hat mega gut funktioniert. Äh, Design ass och cool, wann d'Pokémon esou echt do higestalt ginn. Ganz coolt Design. Oh, Knopfwänze, och insane gutt. Wousst net, dass déi Bellsprout heescht op Englesch. Also déi englesch Nimm kennen ech wierklech net gutt. Ech hu Pokémon ëmmer nëmmen op Däitsch gekuckt, gelies, gelauschtert, gespillt. An dann hu mer hei e Minpu. Wees ech lo net wou deen hier kënnt awer gesäit witzeg aus. Mecht grad Karate sou op zwee Baamstämm. Coolen Design. Ah do hu mer den Hond deen wou mer d'Leit emmer soen ah den Design gefällt mer guer net an den huet e Pokeball gell am Grapp. Dat ass jo mega cool. De Jampa. Tip top. Dann hu mer nach en Reverse Foil Rare oder sou vum Dragosso. Och mega cool. An ganz süß mat senger Schang am Grapp. An de leschten ass dann den Jelly Sand, wees ech och net méi wou den hier kënnt, ech nennen den ëmmer de Mister Pringles, hunn ech scho puer mol gesinn, ech mengen et ass Gen 5, sinn mer net ganz sécher. Jo an dann hu mer de groussen Darkness Ablaze Booster mam Glurak drop, da kucke mer mol wat do dran ass, ok do kucken ech schonn.

Die kommen hei innen hin. Und ah, dann haben wir eine Grasenergie. Jo. Dann ein äh, Billowing Smoke. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist auf jeden Fall ein Pokémon. Mir irgendwas, was ich wahrscheinlich am Shop kaufen kann. Dann hu mer en Turbo Patch, och eng Kaart déi wahrscheinlech iergwéi eng Energie ëmwandelt, ok ganz cool. Vibrava, dat ass och e ganz coolt Pokémon, ah ech spillen dat sou gär. Ok an dann hu mer e Pokémon wat Pupelo feegt, jo dat ass eis schonn an d'An gesprong an ech hu geduecht et giff liichten, dat ass awer eng ganz normal Common. Also Devalet, wann dat de falsche Begrëff ass, mee a Yu-Gi-Oh! ass dat halt eng Common. Okay, dann hu mer Diglett, déi gesäit och cool aus, well am Hannergrond ass sou en groussen Diglett-Steen, also mir sinn hei virun engem Diglett-Tempel, alles klar. Pampour, den Waasseraf, an dee gesäit och cool aus, ganz aneren Artwork wéi all déi aner Kaarten, ganz interessant. So dann hu mer nach den Webarak meng ech heescht deen, Spinarak an dësem Fall, an och en Gen 2 Pokémon wat ech nach kennen a gär hunn hehe. So dann hu mer den Bounsweet, och ganz cute. Oh dat ass schued, eng Reverse Rare vun enger vun deenen Item Kaarten, ech heesser och net, ah dat ass déi Fan Dénge vun deenen Hooligans do aus Gen Gen Gen 8. Genau, a London mat den Fussballstadioen an sou. An dann hu mer nach d'Klingklang, déi zwee Zahnrieder, déi och zimlech cool sin, sou de moderne Magnetillo. Ok, ech denken dat waren e puer ganz gutt Pulls. Mir man eise Filinar nach an de Classeur, an fir de Rescht gin ech dann dem Ben weider, hien mech dann mat de Kaarten wéi hien dat wëll. Ech meng hei ass nach dee grousse Classeur, da man mer do déi grouss Kaart dran, och ganz cool. Ass och direkt gut geschützt. Voilà. An die aner Karte kënnt an de grosse Klasserei op die ganz läscht Säit, wo keng Karte méi sinn. Oh, do gesinn wir schon vill Ballon Pikachu'en. Okay, hei ass Platz, Platz, Platz. An ech mengen, mir gouf gesot vun der Regie, dass den hei een eragehäiert. Äh, A gesleevt net? Bon, da maa mer dat off video. Dir hutt et gesinn. Ech soe Merci fir d'Nokucken. Ech ginn och bonne Chance weider un den nächste Guest, dee kënnt. An och nach eng Kéier Merci un de Ben fir déi Méiglechkeet hei déi Kaarten opzemaan. War meng Éier.

Ronderëm gemault, ech muss déi dach asleewen. An iwwerens gouf mer och gesot, dass déi Doktekart nach ganz nei ass, den Imposter-Professor, an déi kommen natierlech och elo an de Classeur. Okay, also do deet mer leed un d'Regie, ech kennen mech net aus. Mir man eise Sirveon op seng Plaz an natierlech och den Imposter-Professor. An dann ass dat alt alles schéin ofgehaakt. Sou, ech hunn ee Kuck gesot bei de Bizarre Floor. Hei kënnt eisen Impro-, Imposter. So, Mogus. An de Sylvian kënnt natierlech op déi richteg Plaz, dat hat mer och virdru scho richteg gemat. D'Systesca mat Sleeve heescht, si ass besser geschützt. Ok, villmools Merci a bis deemnächst!